Хәерле көн, хөрмәтле караучыларыбыз. Татар дөньясына багышланган тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген безнең дөнья студиясендә кунак бар. Ул Башкортостанның Балтач районыннан килгән милләттәшебез Гөлнара Шаймөхәммәтова. Гөлнараның Студиягә чакыруыбыз һәм безнең Дөнья студиясендә булуы юкка гына түгел. Менә минем кулымда аның Уйларым, сәйләннәрем дигән яңа гына табадан төшкән китабы. Хәерле көн, Гөлнара ханым. Исән-сау килеп җиттегезме?
Исән-сау килдек. Менә сезнең китабыгызны карап чыкканнан соң, шигырьләрегез белән танышканнан соң, менә хатын-кызның эчке дөньясы. яшәеше, мәхәббәте, авырлыклары, проблемалары, менә хатын-кыз нинди хис кичерә бу дөньяда яшәгәндә, барысы да күз алдына килеп баса. Менә шигырь язырга беренче тапкыр кулыгызга кайчан каләм алдыгыз, хәтерлисезме?
Әлбәттә, беренче мәхәббәттер инде. Әйе. Беренче мәхәббәттер.
Э, шигырьләр алар рәхәт чакта гына язылмый. Авыр чакта күбрәк языла. Күңел күтәрелеп, давыл булып,

Егылып китеп шигырьләр укымый, минем язган әйберләремне баштан-аяк укый дип әйтә алмыйм. Балаларым да минем язганнарымны баштан-аяк укый дип әйтә алмыйм, әмма алар мине аңлыйлар, горурланалар, мин язган чакта аяк очында гына йөриләр, мине борчымыйлар һәм мине алар горурланып, яратып кабул итәләр. Иң мөһиме, хөрмәт. Монда бит менә китапта Иргизгә багышланган шигырьләр дә бар. Алар аңа барып җитәме? Кайчагын да җитә, кайберсен, бәлки, укымагандыр да, ә бәлки, укып та миңәргә укыганын күрсәтмидер. Ул бик сабыр кеше минем ирем. Шулайдыр инде, теге шагыйрә кеше белән яшәү аңа да җиңел түгелдер. Әле алай гына да түгел. Менә әйдә башта шигырь укып китик әле, аннан соң тагын әңгәмәне дәвам итәбез без.
Беренче шигырьне Казаннан башлыйк әле. Синдә кыйблам таптым, Казаным. Тагын килдем Казан каласына. Мин Казанда хәзер үз кеше, Таптым шигырьдәшләр, фикердәшләр, Җанны аңлый алыр дус-ишне. Тынгы тапмый өзелгән күңелгә Мин, ниһаять, таптым тынгылык. Туган тел агыла, күңел тула, Яшьләремнән булмый тыелып. Илһам тапмый сусаган күңелем Кинәт шигырь булып ургылды. Әллә ташкын күңел өчен синме Кагар яры, сыеныр урыны. Уйларыма юллар ачылгандай Шигырь болыныннан узамын. Мин, адашкан балаң, ялгышларым аша Синдә кыйблам таптым, Казаным. Искиткеч матур шигырь. Аңлавым буенча, бу шигырь сез узган ел апрель аенда Казанга килеп киттегез бит. Шуннан соң туган шигырьгә ошап тора. Әйе, чынлап та, апрель аенда чакыруыгыз өчен рәхмәт, Олег абый Лукмановка безне оештырып алып килү өчен рәхмәт. Менә шуңа кадәр нишләптер күңел туңып киткән бер мәл иде. Ел гына булгандыр, шигырь дә язылмаган. Хәтта язылган шигырьләремне дә кайда куйганымны да белмим. Менә менә шундый үземә битараф вакытым иде. Казанга килеп, Киткәннән соң чынып та менә ташкын булып ургылып китте күңел. Күтәренке күңел белән кайттык. Гөлнара ханым, менә сезне герой әни дип әйтсәк тә, бу ялган булмас һәм ялгыш та булмас, чөнки сез унбер бала әнисе. Аның дүртесе үзегезнеке, җидесе тәрбиягә алган балалар. Ничек менә курыкмыенчы шушы эшкә бардыгыз? Ул бит инде бик җаваплылык, бик авыр. Рәхәт вакытлары да бар, әлбәттә. Куркып бардым.
Куркмый түгел, әле дә куркам, чөнки һәрбер ана шул алган балаларымның да, тапкан балаларымның да язмышы минем җилкәмдә тора. Мин аларның һәрбер адымы өчен җавап бирәм, мин моны тулы җаваплылык белән алдым, бардым бу адымга. Әмма күңел кушу дигән әйбер була. Менә үзеңә язылган юлны атламыйча булмый. Менә үзеннән-үзе атлата ул. Әнә шул адымны атлаганда куркуны да уйламыйсың, балаларның күзләре бөтен синең карарыңа сәбәпче була. Беренче Балаларга ничә яшь? Беренче балаларның иң зурысы беренче үземнең кызыма 27 яшь булса, иң бәләкәе шулай ук үземнеке 10 яшь. Аларның араларында инде мин э, тәрбиягә алып үстергән ике улым инде э, мин инде Ирекле очуда дип әйтәм инде, инде үз юллары белән баралар, мин инде аларның бөтен адымнарын да карап кына тора алмыйм. Алган балаларым арасынан бер кызым инде минем исемемне, минем фамилиямны, иремнең исемен, отчествосын йөрөтә. Монсы аннан да зурырак җаваплылык. гаиләмнең фамилиясен бирәм икән, димәк, мин ул балага ышанам дигән сүз. Һәм ул бала да минем ышанычымны акларга тиеш дигән сүз. Тамара бүген, Аллага шөкер, безнең дәвалау факультетында укып йөри, Башкорт дәүләт медицина университетының. Һәм юлы матур булыр дип уйлыйм. Урыс баласы саф татарча сөйләшә, саф татарча җырлый, бигрәк матур итеп бии. Шуңа мин бик шатмын аның бүгенге көненә. Калган биш баланың Биш бертуган, биш бертуган, алар инде татар балалары, Сакмагыш районыннан. Бездә инде аларның әлегесе вакытта дүртесе яши. Менә берсенә унсигез яшь тулды, колледжда укый инде Булатым. Менә ничек үзегезнең балалар ничек кабул иттеләр бу балаларны? Бик яратып кабул иттеләр. Биш бала арасында икесе инвалид. Шул инвалидның берсе гомумән өйдә генә тора һәм авыр чир белән чирли һәм аңа бик күп ярдәм кирәк, өйдә генә укый. Иң беренче менә Казанда укый торган улым, инде аңа егерме өч яшь, Илһам, иң беренче ул ярдәм кулы сузып, аңлап, шул хәтле менә үз энесе итеп кабул итеп, аңа ярдәм кулын сузды. Мин шул вакытта куандым, үземнең балаларымны да әйбәт итеп без тәрбияли алганбыз икән дип, киң күңелле итеп. Искиткеч, менә шушындый ханымнар, шундый әниләр алдында баш иярлек. Чын мәгънәсендә шулай. Мин моны геройлык итеп кабул итмим. Ә ирегез, ирдә бар бит әле. Ул ничек кабул итте? Бу кемнең теләге? Сезнекеме, ирегезнекеме? Беренче яралганда минем теләгем. Яшь вакытта менә без аякка баскач, өй төзегәч, бала алырбыз әле, әлбәттә, бер дип уйладык инде ул вакытта. Минем теләгем иде. Ул аны берсүзсез кабул итте һәм минем ирем бик ярата балаларны. Менә шулай ук менә рәхәт вакытлары дисез бит. Ирем аларны итәгенә алып сөйгәндә, аларга булышканда, ярдәм иткәндә, шаярганда, беләсезме, мин нинди рәхәтлек кичерәм. Менә үзеңнең балаңа гына түгел, минем яраткан кешем, менә минем Шушы юлымны кабул итүе шул вакытта миңа бик рәхәт, мин кычкырып әйткәнем юк. Әлбәттә. Иремнең исеме Филүс Әхнәф улы, бик акыллы кеше, җырлый шулай ук. Бик акыллы татар баласы, ди ирем, киң күңелле һәм ирем эштә Себердә чакта биш баланы алдым мин кабаттан. ансыз барып алдым һәм ул кайтуга шаярып әйтә идем инде ул җибәргән акчаларны мал алып тордым абзарым тулы мал иде өем тулы бала иде менә шундый минем ирем ирем китте эшкә себергә Ялгыз башым дөнья көтеп ятам. Ирем китте эшкә Себергә. Балаларны кеше итәр өчен мәҗбүр ирләр Себер йөрергә. Аерым яшәү бәхет түгел инде, акча бирми җанга җылылык, Бар да җитеш кебек, яра күңел өзгәләнә, тапмый тынгылык. Авылларның яме китте хәзер, урамнары белән Себердә, Хатыннары үзенә башка йөри, бер-берсенең хәлен белергә. Ата кулларыннан сөелер чакта тере ятим бала күзләре, Чәчәк кебек кыска хатын гомере, Түзмәгәне булыр, түзгәне, гаилә түшәкләрен салкын ала, кыргыйлана бара ир җаны, сабан күрми каткан басулардан ишетелә кебек җир зары. Игенчеләр йөри Себерләрдә, иген игеп уңар чак түгел, иген игеп алган акчаларың бала укытырлык хак түгел. Илем, нигә уңган егетләрең мәҗбүр читкә чыгып китәргә, ник үзеңдә юк бер ышаныч та алга карап тормыш көтәргә? Туып үскән җирдә солтан булып, гөрләп яшәр уңган улларың, оят түгелмени ташлап киткәч, эшкә сусап алтын куллары. Буш басуга карап зар еларга, чаң кагарга минем хакым бар. Түлсез калган җирләр хәлендә без, ире Себер йөргән хатыннар. Әйе, искиткеч шигырь. Телегез шундый матур, теге, ә, Укучы күңеленә үтеп керә торган шигырьләр, каләмегез һәрвакыты да шундый матур, кеше кабул итә торган әйбәт шигырьләр язып, әле Алла бирсә, китапның дәвамы булырга тиеш. Менә безнең кулыбызда бу Ак бүре нәшриятында чыккан сезнең 4-нче, 3-нче китабыгыз, һәм ул бөтен дөнья татар конгрессы ярдәме белән чыккан китап. Алла бирсә, менә шушындый матур китапларыгыз, матур шигырьләрегез белән халкыбызны сөендерергә язсын. Сез бит әле шигырь генә түгел, сез бит проза да язасыз. Әйе, проза әсәрләрем дөнья күреп тора. Казан утларында да, э, Идел журналында да, Толпар журналында үзебездә Башкортстанда дөнья күреп тора. Һәм менә икенче китабым Адашкан сер дип атала, ул проза китабы. Һәм бу китапта да минем бик яраткан хикәям Нәнәй догасы дип атала. Яңа хикәям э, дөнья күрде. Мин моның өчен бик шатмын һәм бөтен дөнья конгрессына Мине шушы апрель аенда минем иҗатымны күргәнегез өчен сезгә, Ринат Закировичка, зур итеп рәхмәтемне белдерәм. Минем өчен бу куаныч кына түгел, ничек дип әйтим инде, көтелмәгән бүләк булды. Әйе. Көтелмәгән бүләк булды тормышымдагы. Хикәя язу авырмы, шигырь язу авырмы? Икесе дә җиңел түгел. Гади генә язмасаң, кичереш аша үткәреп язам дисәң, йөрәк аша. Икесе дә авыр. Әмма шигырь язганда зур бер әсәр язган хәтлене кечкенә генә бер вакыт эчендә яшәп аласың. Әйе. Менә әйдә хәзер үзегез белән таныштырыгыз әле. Кем ул Гөл Мирхади? Без әйттек, Балтач районыннан дидек Башкортостанның. Әйе. Менә туган җир, туган як, туган туфрак әти-әни белән таныштырыгыз әле. Балтач районы Түбән Карыш авылында дөньяга килдем. Роза һәм Зиннатнур э, Мирхазовлар гаиләсендә. Бик матур гаилә булып үстек Түбән Карышта. Югары Карыш авылына кияүгә чыктым. Югары Карыш авылы ул сез бөтен кеше дә, бөтен татар дөньясы белә Батыршаның туган авылы. Аның исемендәге мәктәпне тәмамлап, аның исемендәге мәктәптә беренче адымнарымны башладым, хезмәт юлымны. Ун ел укытучы булып эшләп, Башкортстанның мәгариф алдынгысы дигән исемгә лаек булдым. Ел укытучысы республика күләмендәге конкурста Финалга чыктым, бишнең беренче урынын алдым. Аннан инде мәдәнияткә эшкә килдем. Аннан кире инде язучы эшен башлап, менә редакциягә, Балтач таңнары гәзите редакциясенә эшкә килдем. Һәм, ниһаять, быел инде кабаттан мәдәнияткә эшкә кайттым. Балтач район мәдәният сарае директоры булып эшлим. Җитәкчелек ышаныч күрсәтте, аны акларга язсын. Зур эш, шул ук вакытта параллель рәвештә минем дөньямның зур урыны, ул Һөнәри яктан да, дип уйлыйм инде, һөнәр дип тә кабул итәм мин, балаларны алып, менә үзеңнең җылыңны бирү, тәрбияләү, беренче чиратта, аякка бастыру, караучысыз калган балаларны, алай гына да түгел, аларны үз әниләре белән араларын өзмичә, бәлки үз әниләрен дә безнең дәрәҗәгәрәк тартып алуны, үрнәк итүне дә, менә бүген мин Булатны үстереп, инде әнисенең кулына тапшырдым. Аның белән дә эшлим әле мин. Һәм шул ук вакытта менә язучы итеп үземне әйтә алам, Башкортстан язучылар берлеге әгъзасымын. Сирәк язырга вакытым сирәк булса да, мин йөрәгем әрнегән вакытта һәрвакыт язу эшендәмен. Кулга каләм алына.
Кулга каләм алына.
Ул төн дә булырга мөмкин, көн дә булырга мөмкин. Кайсы вакытта илһам килә, алар кәгазь битенә төшәчәк. Кәгазь битенә төшә.
Әлеге вакытта күбрәк сценарийлар булып төшәләр инде мәдәни чараларның. Шулай да анысы да кирәк, мин алай да халыкны тәрбияләргә тиешмен дип уйлыйм. Гөлнара ханым, менә сез бүгенге тормышыгыздан канәгатьме? Канәгать.
Аллага шөкер дип әйтәм, җитмәгән җирләрен җиткерерлек көчебез бар, икәү бергәбез. Балаларыбыз таянырлык бүгенгесе көндә, инде алар минем таянычка әйләнеп бара. Шуңа күрә бүген мин мәдәният өлкәсендә дә, язу өлкәсендә дә үземнең эчке дөньямны чыгарып салырлык мөмкинлегем бар. Гөлнара ханым, менә март ае, яз, хатын-кызлар ае бит инде алай бит. Менә безне тыңлап утыручыларга Нинди теләкләр җиткерер идегез хатын-кызларыбызга? Менә э, мин кияүгә чыкканда 20 яшьлек чагымда э, минем э, Филүсемнең әнисе әйтәдер и балалар канәгать булыгыз тормыштан канәгать булыгыз дип әйтә иде ә ул вакытта безнең әле торырга өй дә юк йөрергә машина да юк әле бик авыр вакыт иде ул 91 92 еллар мин аңламый идем ә менә бүген килеп мин Аны аңлыйм һәм шул сүзне килендәшләремә дә, туганнарыма да, әнкәй-әткәемә дә хәтта, балаларыма да кабатлыйм. Менә шул канәгатьлек алу, зур бәхет. Шул бәхет, бәхет гаиләдә дә, тормышта да, хатын-кыз кулында. Әгәр без ана шул канәгатьлекне алып, үзебез белән гармониядә булсак, ирләр дә гармониядә була. Без шул гармонияне гаиләбезгә бирәбез. Балалар да тыныч була, гаиләдә дә тынычлык була. Менә шул гармония ачкычын хатын-кыз кулыннан ычкындырмасын иде. Һәрвакыт кулында тотсын иде. Амин, шулай булсын. Нәкъ сезгә дә шундый теләкләр. Ходай Тәгалә сезне сәламәтлектән аермасын. Менә хатын-кыз бәхетегез озын гомерле булсын. Балаларыгыз исән-сау булсын. Инде хәзер Әңгәмәбез ахырында сездән тагын бер шигырь. Әйдәгез, әнкәйгә багышланган шигыремне укыйм әле, Суган тактасы дип атала. Әнкәй суган туры елап, тактасы бик искергән. Ахры әнкәй кебек ул да төрлесеннән кичергән. Чокырланган уртасында туралгандыр күп нәрсә, җыерчыклар тирәнәя, нидер исенә төшсә. Шул тактага әнкәемнең яшьләре түгелгәндер, Ул яшьләрнең күп өлеше суганнан түгелдәдер. Өтәләнеп аш өлгерткән чакларыдыр исендә. Җаннар телгәләнгән чакта такта уеп киселә. Кушып суган ачысына ачы әрнү яшьләрен сеңдергәндер шул тактага, бүлми, өзми эшләрен. Минем өлеш тә бар монда. Егылып елап кергәч, әнкәй бармагын тураган, минем йөземне күргәч.

үзегездә Башкортстанда яшәүче татарларга күп итеп сәлам тапшырыгыз, исән-сау кайтып җитегез. Үзегезгә рәхмәт.
Рәхмәт. Бүген безнең Дөнья студиясендә кунакта Башкортстанның Язучылар берлеге әгъзасы, Башкортстанның Балтач районы мәдәният йорты директоры, шагыйрә, язучы Гөлнара Шаймөхәммәтова булды. Ә мин Гөлназ Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.